sadiko ba tlhabisa ditlong a bakwa ke motho banka bokamosa dj shota etsa etso tsa setswana go motsweng ga jele sepe sa motho nna ke tebogo tga shotane motlhaping ke wa ga maii kgetsele a tlhapa ka masi a tsa tloa a iphorola ka yona mo thulaganyong e ya tsaetso tsa setswana gompieno ke gasa ke lebeletse dilo tsotlhe tse di le teng tsa lehatshe le tse dintle tse di monate ko roitse keng go monate gompieno mo tsaetso tsa setswana e o kopana le yona e ga e farologane e farologana thata le tse dingwe tse di leng teng ka ntlha ya gore ke pula madibogo pula madibogo e le re mo go yona e ke ya kgwedi e ya rona kgwedi ya ngwao ngwao bosha pele ga ke ka ke ka ke ka ya ko pele ke na le mme ya rona ka kwano e le goreng ke mo ke mo laleditse a tle ka kwano a tle gore a le yo Hai, o e adile phate bana. Moetse ke ola o bona le lona o. Moetse o ke moetse wa pitsi o montle o le gore o teng ka kwano. Mma rona ke ena a tlileng ka phate o tlile go re a lela yone. Mma di epetsana, ikitsise ya ka o tlhola o ikitsise. A di a bo di tla ja rumo ja theko ja lona matlhakola a mantšho a ga mma sa dingwana sa marumo ke makgakga a mantšho a ga mma serota sa naga. Bao ba shuleng ba se na mmolai e bile ba se na tsebe ya go utlwa. Hee ngwale, wa re o boka mang o sa itse ina ja gagwe, ina ja gagwe ke matsodi matsoke. tlhokile mogolokwane man yes ga ke oteng kare ka be ke tlile ka bomme ga ba betsa mogolokwane ga ga dubega ga nna monate ke lebogile thata ya ka ikitsisitse yana ke ene o tlile go ikitsise gompieno yana gore go tlile go diragalang mo motsotswaneng fela re tsena mo kgweding ya ngwao bosha Mm. e re leng mo go yone ga jaana mma rona metsotswana e le mebedi le meraro re alele phate o re bulele kgwedi e ka dilo tsotlhe tse re tshwanetseng go di lebelela re lebeletse kgwedi e ya rona ya ngwao bosha
e a ke simolole pele ka go dumedisa nkgonne o dumedisiwa le go amogelwa ke madi epetsang leburu mo motsweding fm konka bokamoso jaaka o itse gore re palame kgwedi e leng gore ke ya ngwao boswa o ka gakologela dilo di le dintsi o ka gakologela moaparo wa rona o ka gakologelwa dijo tse re di jang O ka gakologela jalo le, le, le diphologolo tsa rona re gopola jalo tsone dilo di tshwana le bo ditonki jalo e leng lori ya Motswana Mm. mo malobeng ba- le mo e leng gore ba ne ba di dirisa maloba jalo go rwala dingwetsi jalo ba di tsamaisa jalo mme le mo letsatsing la gompieno jaana re na le ditlhopha tse e leng gore di harologane ka kwano mme ba tlile go di binela mmino e leng gore e harologane re bua jalo ka mmino o tshwana le tsutsube mmino o tshwana le huru Hosana, Mmamarutlarutle, go akaretsa hela jalo le phatisi le mmino wa setapa. Mmino wa setapa o tla go gakologela gore ke mmino o le o binwang ke eh maausi wa tla re a ruri le boleletse Ala, ala. malome ruri le boleletse malome moja ditlhogo gongwe le gongwe kwa ka tswale go roreditswe le gone ke tsamaya le tjh hot re a leboga mme motsotswana fela o apere mogagolo wa dikio mme ga o tshwane le wa me eh? o harologana hela jalo ka mmala eh, eh, eh. re harologana hela ka mmala mme mogagolane o ke yo e leng gore ka bontsi jwa nako ga re ya go batla dingwetsi o ka jaana mo godimo ga magetla re nna ntse re thebele ka re ya kwa re thebele ka re ya kwa
jaanong se ke phate mo malobeng ke ile ka bua ka yone phate jaanong gompieno ke tle ka yone sentle re tle go ke tlhalositse sentle mo malobe gore re heletse re na le phatentse jaana go dirisediwa di tshwana le bo letswai bo bo letswai le le kgarapa tota hela mm, jalo mm, re dirisele mm. jalo le dimapo tse e leng gore ne di kokotelwa jalo gore le seka la kukurupana ke tlhalose go le gontsi le mahura a le a tsholo ya kwa lo bona jaaka le- le le- le bolleta jaana Le le ntle. le le ntle tota le Ee. le ntle jaanong o itse gore ke eng ke ka mokgwa re tsamaya re ntse re thetha ka ngwao ya rona nna ne ke le makgakga nna ke gola ne e re letlalo a le tshetse letswai ne ke matolola ke e ja Ee. Go na le le lengwe le le omileng, Eh, mme la ka be le bona thibela gore le seka la la nkga se utlwane le Oh, seka la oh. bola ga ntse ke itse bona di tshware fela yalo ba re a nke e ntsha boloko jotlhe di tshware re ya ko ko dipapatsong ga re boa se monate sengwe ka mokgwa o ke jang monakala di ka teng ka kwano ka ba ka sala ke itebetse ke itebetse gore ke ko kae gone yaanong ke dumedisa babogedi le bareetsi ke na le go lebala babogedi ka ntlha gore eh, go na le ba ba re lebeletseng go na le ba ba reeditseng mme ga e le gore o re lebeletse ba re lebeletse mme wa rona ba go bona gore re dira yang ga e le gore ba reeditse ba tla utlwa gore re dira a ko ba ngate di kenyana ke utlwa a re utlwa ai man re tshwere dilo tsotlhe ka kwano ke batla go ba bontsha fela gore mo phateng go nniwa yang ga o le mosimanyana o ema ka dinao o baakanya phate ga o fetsa go baakanya phate o nna yana ga o fetsa go nna yana o ikgata serete ee. o dumedisa bagolo ga e le gore ba re bona o khubame o dumedisa bagolo wa tsena ko kgotlheng o ba raya gore ee dumelang yaka o le mosimelo wa motswana yaanong ga o dutse yana o ikgatile serete yana se raya gore ga o kake wa kgona go gama pudi a o le mosimane o sa itse go dula yana ga o ka e tsenya ka ga ore o e tsenya ka ga lotong ya go raga mashawa a e le goreng wa a gamile wa tladise moo yaanong mme ya rona ga re re bo mme ba dula mo phateng ba dula yang ba dula bona wa iphara wa khubama ke yo wa ei mme wa iphara a se ke nyana ba ikgabetse he banna we a ikgabetsa ba bogedi ba bona gore mme o nna sentle o ikgabedise mo phateng mo phateng kana a ba re mosadi phate wa loba eng a kere ee gwa bo go tewa gore bontsi jwa nako mosadi ke ene a amogelang baeng ga lapeng le go Aha. tlhokomela baeng ehe Ehe.
Ai, dula fela yalo mma rona ya ka nna ke le mosimanyana ke dutse mo dimo ga setilo ka kwano yaanong ya gompieno e farologane le tse dingwe tse di leng teng re na le ditiragatso ka kwano ke fela pelo gore ditiragatso tse di diragadiwa yang re na le ngwana wa rona o teng ka kwano go tswa ka kwa lehurutsi o ipiditse ka leina wa utlwa nako nngwe ba re ga o sala ke le ke le diri Ee. gore go a direga gore o setse leina ke gae o setse kae ko gae Gae. ba bo ba tsaya lediri le le leina ba di tlhakanya ba ba re mosala mosala gae gae a ko rebetse ngwana ke re tle re utlwe gore dilo tse di tsamayang kgatikanya mma a a re tlhong ditsebe lo reetseng thata lo utlwe ngwana a lela ba kgaotsa mosala gae a re bara ba ile botsheka le diphefo tsa mawatle metse e sa di le e tlhoga mesetlho ngwanyana e rile ke ile kgonye ka sela lore la badimo se ikokotlelo ka lesama go le bosigo ka ba ka bona dipona tshegelo ka bona bontlenyana ka mela marota mosala gae yo e rile ke botsa gore o sala o reng ditšhaba di bolola ka re ke le mosala gae ke sala ke kgobokanya difutswelo gore le itse gore molelo o se timi mosala gae a ditshipi pheretlhe fere tlhang di batana puo ya mekgonkgonyane re khuja maokane a re mogogoro ke ralele tsotlhe ko tsa pele mosasankege ke sasankega go sesera masalela go beela jaana ba batlang re ile kana tlhako wa morago e gatafo tsa pele di gatileng teng jaaka ba buile ba tla pele ba re koko ke a tsaya kae mosala gae ke tshwailwe ke rre setlhobo la kwa tadi a musa a tsaya le rukuru la thola la omelela kala a ntlhabela ka lona poko phogwaneng e rile go anya e sisitse ya tla ya musitse le- letlakana phalafala ya go balabala mafoko a le mafatsho ka re ke mosala gae mo ke mmoka ka lefoko le ntlanyane lefoko le le namagadi le nkutlweng sentle ka re ga ke mosala gae fela ke motlhokomedi wa setswana a re ga nke ke rata go bua thata ka e tiri ke bua thata batho ba gakgamale a re kgarebe ke a katakata ke boa ka sa mma morago golo falele ke mpa ke latlhela fela la mmotlana kana ga te lentswe la mmooki magala o tega mautlwalela kgakala kgakala
ei a kwa bese phaleng mma hashtag rata sa gago setlhwae sa gaope ka segaetso mo motsweding fm konka bokamoso e le ka mokgwa re tsamayng ka teng ka kwano ke kgarebe ya rona eo yo e le goreng ga jaanong tsa re fa poko e monate e le goreng e tsweletse re tsamaya ka yone gompieno yana na le ditiragatso tse di farologaneng mmaetso ka gore motho a poko ngwana yo o ntse a re tsatsang ka tsamaya le rona jaaka e le mosalagae yana go tswa ka kwa lehurutshi ka kwa a re bontsha gore mo segaetsheng sa rona go na le poko ehe ehe ke ka mokgwa e leng gore o tsamayng tsa re bontsha e le gore tota poko e itshetlegile ka dilo di le dintsi re lebeletse lebopo ka kakaretso jaaka o utlwa tsa mantse a itlhalosa gore ene ke mosala gae go na le mo a tlang a ntse a bua gore o tlhabile ka, ka, ka legomo phogwane ke setswana sa rona re setse re di ikgantse ka sone tota gompieno ra be re palame tshutshumagala re palame terena bogologolo re palame terena kgale motsweding fm konka bokamoso konka bokamoso tebogo tjh o tane ke laleditse moitsanapei tseya nape o tla ka tsone tsotlhe ke mmadiepetsana le buru yo e le goreng o tsweletse ga jaana o ntse a re alela tsone tse e le gore di teng ka kwano re leboga mosalagae ka poko eo o tlile go boa gape a re na engwe yaanong ke a go bua le borre ba rona ba ba leng ka kwano gore ba atamele ko seraleng kwa ya re wena o leng ko gae monate o ra go gona one go na le mmino e farologaneng maetso mmino e farologaneng e e leng teng e go na le e nngwe e binwang ke borehela go na le e nngwe e binwang ke bommehela go na le e tlhakanyang bomme le borre mo teng ke a go raya borre ba matsomo ba ye kwa ko ko ko seraleng ba ye go diragatsa pina ya bone e le goreng ke pina e e senang diletswa e e dirisang ditlhako maetso go dirisiwa dithupa basimane ba teng ko godimo ba ntse jang ba tla tshaba go ba raya ke re basimane ke ba raya ke re borre basimane man okay borre thupa tsa bone wa di bona gore mm e thupa ya leretsa ka tloga ya mpaga mo mokotleng jaanong ke ka mokgwa re tsamaya re tse re itumelela go bona bothakga jo bo seng kana ka sepe ba bona gore ke ba le bantse meshampa mm. ebile ba tshotse dithobane ba tshotse dithupa jalo ba bontsha gore ke ka mo go teng ba bina matsoma ke teng mo re tle go mm-hmm. itumelela go utlwa moribo le morethetho wa mmino wa setso mo tsatsing la gompieno aha ke bone bao basimane ba ke ba bitse basimane ba bannyane mane mo go nna borre ala ke ke kgwile matsi ke itshwere khubu ba nna ke tlhomile mo fatshe ka lengwele ba tswa ba tswa ko motsing ole go na le go na le go na le motse ba re ba ne ba re ke tlayang kgameng itse ga go te tlayang kgameng e be nna gore tlayang kgameng tlayang kgameng tla kgameng motse o feletsa o nna le tlakgameng a ntse o feta ka tsela e mo manyai yalo o feta ka bophaposane wa go thula kwa ko maebeibi ke ibitsa sentle ke e babele maebeibi ke a ikutlwa gore ke a remsiwan kwa ene wa go tsena ko lefelo le bidiwa kudunkgwane a ke re maebeibi yana lefelo leo le bidiwa maebe maebebe Oh. yaanong ga ba ntse ba re maebebe yaanong he re ya ko maebebe kwa ke botsa gare batho ba ba kae ko terateng ko go mae- ko go maebebe ko terateng ke kae ba re e ke ko maebebe Ba si- ba- ba- borre ba ba tswa teng ba Okay. opela ka mantswe a re ba tseye ka tsebe re ba lebelele gore ke eng se ba re tletseng ka sone

go na le mo ba betsang setu teng ba re sapa ka setlhako ala re naya setlhako seo ke kopa le re neye setu sa setlhako seo re se utlwe re batla ngwao e batho ba bamphetšhanelele le sa bue sep bothakga jwa mmino wa setswana ba ba dirang ga ba dira yana ba bina matsoma batho ba Eh. mphetšhane e llela boatleng la ba utlwa Mm. Ebile ra ra ba bona kana nna ke bua yana ke ba lebile ka matlho Ra ba utlwa. bontle jo bo seng kana ka sepe Eh. mo kgweding ya ngwao boswa re bua jalo ka kgwedi e leng gore ke ya lwetsi Eh. mo e leng gore wa itse gore mo malobeng tota bomma rona mogolo le borra rona mogolo go ne go sena so se go teng ke nako ba ne ba Mm. lepa le godimo ba lepa dilo tse Eh. jaanong e ne e re ga ba lebeletse ko godimo kwa jaana be ba bona jalo maru a nna ntse a tlhagelela gale le gale be ba re maru a lwala pula o bo utlwa gote ke kgwedi ya lwetse ke gone a lwalang pula ga ise ene ga ise re bone kgogola mmoko ga ise re bone pula epe o tla e utlwa ka monko fela fa e tla e gogola sengwe le sengwe se se leng teng motsweding fm konka bokamoso fa e le gore ko ga e re go tlisetsa e nngwe e e farologaneng borre ba ba mo seraleng ba ke borre ba ka ko kodungkgwane ba re ke tebi entertainment ba e le goreng ba re na setswana sa rona se se monate mo thulaganyong e thulaganyo ya tsaetsho tsa setswana re sa tse re na le tiragatso e nngwe e e leng gore e tlile go tseisa manya jaaka tse re nang le tsone gompieno yana batho ba ka ba ke na le bone ka kwano ke na le madi epetsana e le ene o le goreng wa re tlhalosetsa ka ditiragalo tse di diragalang ka kwano ke na le mosalagae o le goreng o re betsa ka poko king takadu o sentse a eme sejaro ra go tsaya pina e le nngwe ra go tsaya pina e le nngwe babogedi le bareetsi morago ga pina e re ya go e tsayang re tla bo re lebelela gore ka kwa gaura bobedi re tla be re pega king thakadu a tle go ratha serala re bone gore se tsamaya ka tsela e ntseng jang a re tabogele ko pineng e le nngwe hela re fetsa go tswa mo pineng eo la be re tabogela ko go king thakadu motsweding fm konka bokamoso tsa etso tsa setswana motsweding fm konka bokamoso re ipele ka setswana sa rona tsa etso tsa setswana ko babogeding le ko bareetsing ba station se motsweding fm konka bokamoso go monate yang a bona setswana se monate sa nneeletse go na le seo se bidiwang nneeletsano ke fetsa go bua le ke fetsa go nna fa le mmadiepetsang pina ya re madiepetsa a ke tseye sepe se se buiwa mo pineng a ke tseye sepe se se buiwa mo pineng ke tsaya hela gore madiepetsana pina le madiepetsana nna ke tebogo t j h hotane motlhaping wa ga maidi a kgetsela go tlhapa ka maseatsa a tlhoa iphorola ka yone wa mmona kgaitsadi ya ke ke nna ke le mosimane ke nna yana ke re ke gata ke re maetse dumela tobetsa tobetsa re re tsamaye le yone e le ka mokgwa re tsamaya ka teng mo tsweding fm konka bokamoso re mmaakanyetse dilo tsa gagwe ehe maitse dumela dumela rra ehe ke ene ngwana o ntse a bokao ke ene kgaitsadi ya rona o ntse a bokao ga o bona ke dutse serethe yana wa bona ene a ipeile hatse ke bontle jwa rona kgaitsadi o mang o tswa ko kae um nna ka leina ke rapelang kau ke tswa ko suping starter supinstad Ehe. ayayaya ga o tswa yana ko bokgopung kwa o tsamaya yana ko kopfontein Ehe. re a leboga poko o e tsaya kae nna go bua nnete fela ke rutilwe ke papa Mm, ee ke ena Mm. ntlogeletseng yone poko ee. ee ke a bona gore ke e tsweletse pele o le o- o le mo dingwageng tse dintseng yana poko wa e- wa wa kopana kae le yone ai ke ene motho e leng gore ne a rata go nna ntse a boka wa bona ke rata go mm. go mo reetsa gore sentle sentle o bua a reng mm. ee ke ene o ntse ba ileng a ntse a nthotloetsa o boka ka eng ga o boka sentle sentle thata o boka ka eng sentle sentle nna ke boka ka dilo tse e leng gore di a diragala ee mo lefatsheng jaaka bo tshotla ka kwa basadi le bana bana ba dikhutsana ba tshwariwa jang ee ke itse sentle um rre wa gago ka setswana ba re ke rrago o suga matlalo yana nka bua le ka phirima go na le e nngwe e o tsamaye ka yone o ne o re lefatshe dirang lefatshe ema ema ke fologe ema teng hela o fologe o tsa etse tsa setswana tebogo tj e tshotane motlhaping wa ga maidi a kgetsela go tlhapa ka masiatse a tlhoa iphorola ka yone ko rang ke na le mogatla ntlabe ke o tsholetsa ke tlabe ke thetha ke nna mabela king takadu wa seraleng re mo ne tshono wa gagwe ya dire tsa tlwaelegileng ka tsone Ah!

ana tsa etso tsa setswana gone ka kwano ke king takadu o e le goreng o mo seraleng ga jaana o re neela dipina tsa gagwe tse dintle tse di monate tse e le gore re tsamaya ka tsone ka kwano re tsamaya yalo re le bo seraleng gompieno yana mo lamatlhatsong o ka kwano ba gore ngata ka e nngwe le nngwe ga ba ntse ba re ngata ka yone yalo re ntse re tswelela pele re tsamaya re ya ko ureng e le e le ura ya boraro mo e le gore e tla be re kgaogana teng ra go tabogela ka ko dipapatsong tsa rona ga re boa ko dipapatsong re tswelela pele ka thulaganyo ya rona thulaganyo ya tsaetso tsa setswana ga o lewe gore o ko gae le wena o itumelela se se leng teng ka kwano tsamaya ko mafaratlhatlheng o go bona motsweding fm konka bokamoso o lebelele gore go iriwa jang ko di-social media tse di farologaneng o rate sa gago o seka wa wa tlhola sa ga ope bone ka kwano nna ke le tebogo tj a tshotane yaka ntse ke e lebeletse e le some le boraro ya lebile koreng e le ya bobedi ura bobedi tla re tsena mo legatong la bofelo la thulaganyo ya rona a re tseye metsotso e mebedi e ngwanake ke batla mo disekenteng di le pedi di le tharo kgang ele ya eh. lefatshe eh, ema ke tsene mare re tlile go go tsaya kgantele eh. o tla ka yone ka kwano go na le ko o diragatsang teng gompieno o diragatsa kae ko ziraste ko lobatleng ko lobatleng o tla bo diragatsa dipoko tsa gago tse di ka kwano ke eng se o batlang go se fitlhelela ka poko ya gago ke batla go ipona ke setse ke boka batho ba batona jaaka bo diporesidente batho ba ba ko godimo and ke batla go feleletsa ke ke ruta bana ba batlang gore poko ke eng ba gopole ko morago gore setswana ka gore ba bantsi ba ke tlang ke ba bona ba lebetse ko ba tswang teng o sa ntse o diragaditse kae ko o kile wa diragatsa teng gore mo gone mo ke kile ka diragatsa ka itse wa diragatsa ko manyalong ko masung gotlhe yalo Ee, ke tsamaya ke diragatsa mo dikolong maso thata-thata ke tseiwa ko masong wa bona ka gore ke motho e leng gore ke kgona go gomotsa mhm. ga motho a tlhokafaletswe mm. ee ra e batla kgomotso eo ga re bowa ea motsweding f m konka bokamoso t j h mo motsweding f m tebogo t j h otane motsaetso tsa setswana mo le gone re tsweletse re go neela thulaganyo ya gago e leng pula madibogo ya rona ya kgwedi e kgwedi ya ngwaobosha motsweding fm konka bokamoso re ya ko ureng ya bobedi ra ko legatong la bobedi la yone thulaganyo e thulaganyo ya tsaetso tsa setswana mo re tsweletseng teng ka kwano re go neela tse tsotlhe re iketlile re le ka kwano mo diphaposikgaso tsa aforika borwa mo porofenseng ya north west ke yone re le mo go yone king takadu wa gore tsa a re isa ko ureng ya bobedi mo e le goreng tse re di dirang fa ke pula madibogo re na le madiepetsana ka kwano re na le mosalagae re na le taby entertainment ke borre ba setso ba ba e le goreng ba diragatsa ka melomo ditlhako yalo yalo jaaka ntse o ba bona a re ye ko go kintha kadu a re ise ko ureng ya bobedi tsa etso tsa setswana mo kgweding ya ngwao e e kgethegileng gompieno babogedi le bareetsi kintha kadu

Motsweding FM konka bokamoso aha konka bokamoso gompieno yana kgwedi e ne e tlhola malatsi a le marataro kgwedi ya borataro ya ngwaga e re leng mo go yone mo e le goreng re tsweletse mo ngwaong ya rona e re tsamayang re ya ko godimo le ko tlase le ko go yone gompieno yana ke pula madibogo gompieno yana ya kgwedi e kgwedi ya rona ya ngwao jaaka o bona ke tshwere ngwana rona ka kwano ka poko ke tshwere uso wa rona ka kwano le ene ke e le goreng o tlile gore nnathela gore go ntse go iragalang re tse go tshamekela dipina tse dintsi tse e le goreng re go neela tsone ko gae dumela tlhe a e le gore o mo taxing a e le gore o mo sejanegeng sa gago o iketlile o itumelela monate wa mmino ntse re go neela one o re leboga thata gore o bo le morati le molatedi wa station se motsweding fm konka bokamoso mo tsaetso tsa setswana jaaka re le mo kgweding e ya ngwao mma rona re tsweletse yana dijo man ga ise re bue ka dijo re bone gore go jewa eng segolobogolo jang ga go ntse yana a kry yanong re tswa kwa ko dijong tsele tse di mafura tse dintsintsi go jewa eng dijo tsa rona tsa setswana ga go ntse yana re lebeletse ngwao mo dijong
re ka gopola seo se tshwana le mabele re bua jalo ka kabu mhm. dilo tse le gore tshwanetse gore re dije bo matongkomane ka nakonyana tsele tsa maitišo mo kgweding ye kore o tshwanetse gore ka nnagela gatse ga le gore ga nke o gotsa molelo o go gotsa molelo mo kgweding ye o gadike matongkomane ga nte o bese ditšhuge ga le gore wa kgona mhm. ke yone nako e ya go ya kwa ko meretlweng kwa ya tswa ga ke itse ba ba- ba e- ba e bitsa ditlhekwa ba bangwe ba e bitsa mere- moretlwa na ke itse moretlwa le setlhare sa ditlhekwa go ya yala ka gore o tswa kae mme sone se sotlhe ke setswana sa rona se se leng teng ka kwano mo a rona ra go tswalela kgwedi e ya ngwao re bua dijo re bua meaparo re fetile ka dijo re fetile ka meaparo re fetile ka ka poko re fetile ka dilo tse dintsi re fetile ka mmino ra go e tswalela yaanong gore rona re le batswana re tswa kae re farologane gompieno yana jaaka re ntse re go tshamekela dipina re boela ka kwano mo re leng teng ka tlhamalalo mo e le goreng ra go tsaya thabi entertainment ba tswalela tiragatso ya bone mo seraleng e ba tlileng ka yone ka kwano ba tla ba raletse masigo ba tla go dula mo fatshe ba re setswana se ke sa rona rata sa gago setlhoe sa gago ke tle go ikopela fela gore ga o le motswana o ipele ka setswana sa gago mm-hmm. o seka wa ba wa apara diaparo tsa setswana ka letsatsi le le itseng le ga o ya go gongwe o ya meletlong o ya kae kae o bontshe gore o motswana tota borre ba ba matsomo ka kere le tswa mo lefokong le la go tsoma la go tsoma ee borre mhm. ba tsoma ke ba bontsha gore sekgwa se mo teng ee bomme ba bina mmino a patlelo ba fiela ko patlelong mhm. tabi entertainment ke bone borre ba ba re neelang tiragatso e mo seraleng ka kwano mo motsweding fm konka bokamoso motsweding fm konka bokamoso tsae
tso tsa setswana mo motsweding fm konka bokamoso nna ke tebogo tj h hota motlhaping ke wa ga maidi a kgetsela go tlhapa ka maši a tsa tlhoa a iphorola ka yona mašwi a e ka nna mašwi a kgomo ga ntse o a gama yana ga e le mosimane o itse go gama wa go feleletsa e le gore ga o ka ya o bona o gama kgomo go bo go sa go home tlhoa o itse gore ga o mogame ga o mosimanyana ga o monna ga o tsaya maši a ko tlase o tlhapa ka one mo sefatlhegong o tsaya tlhoa e o iporola ka yone e tshwana fela le ha o tlhapa o bo itshasa ke yona eo ngwana ga tebelelo tebelelo e le ngwana ga mma motho mme maesadi o tla kgameng o gamanyae ke gone ko ke tswang teng koo mo tsa etso tsa setswana gompieno yana kgwedi eno e tlhola malatsi a le marataro ra e thankgolola kgwedi ya rona ya setswana ra di thankgolola tse tsotlhe tse di leng teng a tshega e le teng e apare a makgabe a le teng a apare makgabe ga ayo ke batla makgabe sentle ke motlokolo hela tlo bone motlokolo one o teng ke meaparo eo re mo setsong sa rona gompieno mma rona jaaka re sepakolola yana re sepakolola ka ntlha gore ke ura bofelo mm-hmm. ya gore re ipele ka tswana sa rona mm-hmm. mo e le goreng baeng ba ka ka kwano wa bona gore ka mo letsogong la ka la molema ke na le king thakatso ka mo letsogong la me la moja ke na le madiepetsana Mo pele ga ka, mo letsogong la me la moja, ke na le tshetlana. Mosalagae o tlile go re tswalela ka poko e nngwe e letele. Ga jaana re tabogela ko seraleng. Ra go tsaya basimane. Ra go tsaya banna. A ise basimane a ba siamelwe ke dilo. Ke banna ba nnelwa ke dilo gore ba lebagane le tsone. Tebby Entertainment go tswa ko My Baby, Maebebe, ko Trateng. A re ye ko bone.

re mo setlheng se sešwa sa radio o reditse motsweding fm konka bokamoso tsa etsho tsa setswana ka tebogo gotane mo motsweding fm
Awanya.

ah ke bone ba borre ba matsomo ba ba tshwere dithobane ma rona ba mhm. tshwere dithupa re leboga thata taby entertainment ke borre ba le bararo tla ka kwano tla ka kwano raitso ke borre ba le bararo ba e le goreng ba re naya eh, thulaganyo itse a re borre borre ba dula mo fatshe a re serethe a le gore o ko gae serethe a re serethe serethe raitso a re serethe serethe serethe a re bota ka ee ga e le gore o reditse lo ko gae ke gone mo e le goreng re tsweletse ka kwano re go neela tse tsotlhe tse di le mo stationeng sa rona motsweding f m konka bokamoso thabi entertainment dumela rra dumela morete bogotane ehe ee, le le kae o siame Ke- ke solofela gore o siame a kere ke siame mong wa ee thabi entertainment ke bomang ka boripana um tabi entertainment ke banna ba mmino wa matsoma wa setswana sa borra rona go tswa ga ya kudungkgwane ko terateng eh gaufi le tla kgameng ehe le na le albamo la la la le- le- lo na le album ya album e re tsamaya mo go one ke ya boraro Mhm. eh e ntse utlwa title title track ya teng e reng ke letsa le phoi ga le sela mabele Mhm. eh ga gompieno ana re lebile mo albumeng ya bone e bua ka dipina di tshwana le bo

dikgare tsa mathethana aha ke a le bona le batla go itlhelela eng mo mminong o wa lona wa matsomo go reng mmino wa matsomo o le goreng lo a opela one eh re batla go bona re hitlheletse se e leng gore bašwa ga ba se lemoge re ba ntsha ko ditseleng re dira se ba se bitsang ba re ke sone a re boeleng ko marakanelong a ditsela ebile mmino o ke mmino e le gore ga e se wa dikatara re le kaela go tsenya mo re ka re mo fashion-eng gore go ka re go a go tshwane thata le bogologolo mhm. all right yaanong la bofelo o ka raya batho ka ka ka ka kgwedi e re le mo gone kgwedi ya ngwao e re feleletsang re re e bula mo go yone o ka ba raya o reng jaaka o le mosha yana o dira mofuta o wa mmino segolobogolo jang ka setswana sa rona o ka re sa nyelela o ka re borra rona ba tsamaya ka sone yana ga lo ntse lo se diragatsana lo le basimane lo le borre lo tlhaga ko tlase borre ba e le goreng ke borre ba ka moso o ka reng fela ka ngwao boswa e re le mo go yone um mo kgweding ya ngwao boswa ke ka rata gore a bašwa botlhe ke re a re tleng ko go se borra rona ba re tlogetseng ka sone re tlogele go itsinya thata mo go tse re sa di rutiwang um re rulaganye meletlo ya ngwao eh go yang ka ka mahatshe a rona mongwe le mongwe a boele ngwao ya gagwe eh re kgone re itsane re ikitse ebile mmino wa rona ga o batla go go go ka ikgolaganya le rona o le modiragatsi o ka tlagela gore kobe ope ebile mmino o ga gore gore ke wa batho ba ko nageng jaaka ntle ke utlwe batho ba bua ba re ke mmino wa ko nageng ga ise mmino wa ko nageng ke mmino wa borarona o mo gae mhm. o tshwana le mmino wa patlelo wa bomme mhm. molaetsa wa gago le maitemogelo a gompieno jaaka re le bongwao re bula kgwedi ya ngwao molaetsa wa ka wa bofelo e ka nna gore ke yaka ke sa tswa go bua gore ke kopa gore bašwa re rotloetsane re direng di meletlo ya, ya setswana um mhm. eh, ka gongwe modimo a ka re utlwela botlhoko ra boela ko marakanelong re a leboga taby entertainment ke borre ba e leng goreng ba beile setso ko pele ya ka utlwa gote taby motho a nnang thare taby entertainment ke re ehe ke sone setso seo ke leina la bone ba e leng gore ba teng ka kwana mo station se motsweding fm kong ka bokamoso mo e leng goreng re tsweletse re tlile go nna le tiragatso ya bofelo ya ga king thakadu o e le goreng a go mo pega serala ga jaana mo e le goreng wa bona gore gompieno ana ke itlhometse thata e seng e seng bikinyana ka ntlha gore re tswalela kgwedi ya rona ya ngwao o ka ba ra gore mme wa rona ga re tswalela
ga re mme o ka ya tlang kadime thethana nte ke thetheke gangwa ke tsiba bina tlhare sa mokgalo ba re sa mokgalo thata batho ba ga mmae hena hena ba ga mmae tshware ka shoke ke bo maile a bobela maile kgomo e tshwana maile kgomo mme mo nakong ya gone anong jaana re bona go pagama rre king thakadu mo godimo ga serala o tlo go diragatsa mmino wa gagwe wa setso ke teng mo re ba bonang jalo ba diragatsa mebino e le gore harologane jaaka ke go boleletse gore ba bina mmino wa setapa mme ebile ba kgona le go bina mmino wa tsutsube hela hela jalo mme le ga le motho etsho ga mo lebeletse yana o kgona go mmona ka mokgwa a kgabileng ka gona ke ole o beile dinakanyana di le pedi tse ntle ke bui ka tsone mo godimo ga tlhogo ke bua jalo ka dinakana tsa bo ba re keng phologolo phuduhudu mm. ehe jaanong ke itumeletse thata le go bona mo thabong ya bone ba pegile lenakanyana le le losia le lenaka le le a le bonwe ke mang le mang lele mm. ke lenaka la kwelane ke phologolo e leng gore e tlhaga re ka re se kwere tota ya taboga phologolo eo lenakane le le ga le hitlhelo le bonolo jaanong ke teng mo e leng gore ga o bona e tshwere o bo itse gore o na le ntša e leng gore ke a le tshepa ga e tshware ke ntša nngwe le nngwe jaanong le banna tia borra madi epetsana o se ka e latswa bobe e se re gongwe ya tloga ya tswa bololo king takadu mo seraleng a re petse ka e le nngwe a ba re tswalela ka ya bofelo king takadu

nkatibela kwano ke nthakadu nkatibela kwano ke ke nthakadu ke ene o ntse a diragatsa mongwe o rometse molaetsa ka kwano a re he re o mpaa pelo banna oe A re robetseng go tswa ka kwa bareetsing ka kwa mo station se Motsweding FM. Konka bokamoso. Kintha ka le dumela rra Motsweding FM konka bokamoso. Dumela. Re ke ke dumela. Ha o siame.
Eh ke siame.
Ee o ntse o itaka ka o itatlha ko betsa o ya ko godimo le ko tlase re re ra sheba gore Kintha Kadu bana Kintha Kadu ke mang o tswa ko kae? Eh peleng ke arabela eh, re TJ. Ehe. e re ke dumedise motsweding efeme dumedisa rra kgale o dumedise bareetsi kgale o le dumedisa ba ba re lebeletseng ke a bona ke mo tv um ke ba dumedise ko gae koo um re tjh kinthakadu ke morwalo o thata thakadu um ke mosimane o goletseng mo motseng ke ole wa nyatsega wa tswai ko fresgavagte ke ko ke goletseng teng ke tla re ke ko gae mme ga a ye ko ke tswang teng ko marupeng sentle sentle ke mo kurumane a o tswa kurumane o ya ko pefe ko tshikeng ya ga rramokwene ke ene khinthakadu ke ngwana gago o ntsitsi banya mmele eh. ya ka kwa ka ko northern cape ka kwa mmino o raitsho o o diragatsang o o tswa kae le mmino sentle sentle mmino ke mmino o tswang ko tshikeng ya ga ramokwene ke kabelo ke abetse one mhm. ke neo ga se nna ke itsamaisa oh, ke abetse mmino he bana
kore ka dara re bogosi bo a neelwa wena o abetswe ke abetswe o opela ka eng sentle sentle eh kinthakadu ke ke motho wa molaetsa pina nngwe le nngwe ke e opelang ke opela ka ditiragalo tse di diregang molatshe mhm. ee ko re sengwe le sengwe se ke se bonang pina ke so se se tlanyela mo go nna re tgh eh. ee o tlankisa kgakala ka gore go na le pina tse dintsi tse ke di itseng bo malaisa yalo yalo o ikele tlhoko o ikele tlhoko o tla swela monateng tla swela monateng a re tswe mo go tseo re tla sala re mongwa o bosha RTJ.
E go raya e reng jaaka moopedi wa mmino wa Setswana? Eh ke itumetse thata re itlile mo ngwao boswa. Mmino wa rona wa mmino wa Setswana ke mmino e le goreng o tsetswe thatatshe. Jaaka nako e telele ke le ko Gauteng ke ka moo bonang ke le ko Gauteng kwa RTJ ke o diragatsa. Ke bona mmino o mongwe le one o le ko godimo mara wa Setswana o tsetswe fatshe. Yana e ka re Batswana ba ka kopana ba dirisana. o bona bothata ke gore um batswana ga bana tirisano mmogo ga ba ka leka hela go kopana re seke be ra jelana mona mongwe le mongwe o na le pitso ya gagwe ee ga o mongwe a ka dumela mo tseleng ya gage jaaka mme ke wa boka o ke tshwanetse ke dire le ene a ke rena ke a opela ke tshwanetse ke mo tsholetse ka poko le ena a ntsholetse ka kopelo re kore ga re ka go kotsela mo mone ra dirase wa tshepa se modimo wa go ne ileng sone le badimo
tshepa se modimo a go neileng sone le badimo ga a tsamaye ya le nosi motho oo ke modimo le badimo ke nthakadu yaka gompieno yana re ne re bula kgwedi e ya ngwao o itse ke rata ka mokgwa o e arabileng ka teng o e tsentse dilo tsotlhe mo teng tse motho a ka di tlhokang tiragatso ya gompieno le tshono e o e filweng gompieno di go raya di reng jaaka ngwana motswana mo kgweding ya ngwana re tjj ke a go leboga ke leboga le motsweding fm ke tshimolola go bona tiragatso e o bona ke tsena ke ne ke le mo sediding ke sa itse gore go iragalang ke botsa gore ra go irang go iragalang sentle sentle ga re bua mme bareetsi ba tla re utlwana eh, eh, eh. ora ya o seka ware o tlo go reediwa le mo mafaratlhatlhe o tlo go shebiwa ke leboga motsweding eh, ra gola ra gola ra gola ke motsweding fm ra e leboga radio wa rona mogolokwane a o shape a o shape ke utlwe a o shape kaki molaetso wa bofelo bokhutshwane ke nthakadu eh, re tj e re ke leboge di eh, setlhopha sa ka seatla se heletse ya he ke bone yalo eh, ei bomme ei ba ka tla ba nkgama bomme ba ka ke ba tlogetse ko morago ke tlogetse um tshenolo boikanyo kgare bea ko ga mogadile ke tlogetse dipuo motawana um ke tlogetse rre um sekwe hmm. ke bua ka ab botlhole ke a mo leboga thata um ke tlogetse mo kotedi elias le ene ke a ba leboga thata ke hmm. leboga disapotara tsa ka thabontshe ke go lebogile ke leboga botlhe ba ba ntshegeditseng disapotara ba mfounela ke mo radiong ba re e re go reeditse ka re la mphazamisa
ke kintha ka dioba gaetsho bona re ka bua kgwedi e santse e le ntšha ra bula re ya ko dipapatsong ga re boa re a itswalela semmuso tsa etso tsa setswana motsweding fm konka bokamoso a re motsweding fm konka bokamoso he re leboga thata ke ka mokgwa o re tswalelang ka teng yaanong jaaka re ya ko bokhutlhong jwa thulaganyo ya rona yana ke batla gore re tseye nako e re re ipeye mo fatshe Ke batla re tseye nako e re ipatle re ipatlisise. Ke batla re tseye nako e re beele mona ko morago. Ke batla re tseye nako e re beele dipharologanyo tsotlhe tsa rona batho ba mmino wa Setswana ko morago gore re tle re ye ko pele. Ka poko ya ngwana o mosalagae, ke kopa gore ga o le ko gae o e reetse ka tlhoafalo. Ga o le mo pele ga ka o le mmogedi, o e tseye ka tlhoafalo badimo ba re a re kopaneng ke go naya poko ya ga mosalagae
lefatshe ema lefatshe ema ke fologe lefatshe ka re ema ke fologe ke lapile ke lapile gonne kgale ke eme ke kgale ke itshokile pelo ya me e rothaka ka madi sello ke se fetotse dijo tsa malatsi otlhe ga ke itse gore ke lebe kae gonne pelo e tswile mannong maikutlo a galefile mediro e tlhabisa ditlhong letshogo le phela le nkakatletse le boitshepo bo sile a re toulo yona ke e latlhile ebile ke emetse letsatsi la ka tlholo ka re ga ke iketse go ntate wa ka o kwa magodimong le seke la sala le ikopisa ditlhogo le dira ikete le ne le sa itse gore pelo ya me ga e bone boroko le dira ikete le ne le sa itse gore pelo ya me e rothaka ka madi bosigo le motshegare tota ka re ga ke tsamaile le sale le ba bolelela gore pelo ya me e ne e sena boikhutso e ne e kokonelwa e phela e sa phuthuloga le seke la sala le rothisa dikeledi tota ga ke tsamaile le seke la sala le rothisa dikeledi ke tlabe ke robetse ka kgotso ntokolleng ntokolleng bathong ke a ikopela tlhe ntokolleng le nna ke ikele ka kgotso ke
tsa etsho tsa setswana mo botsweding fm konka bokamoso a re e tswalela gompieno yana re a leboga ngwana rona leboga thata ka talente e modimo a go fileng yone le nna ke lebogile a go tsweletse a go ise ko pele hela ka modimo le badimo ba re kopantse ga ke itse gore ke kopane yang le wena mme ka ditiro tsa gago tsa setswana o feleleditse o le fa gompieno ko o yang teng ko wa go diragatsang teng tsamaya o go phatshima ko teng ke a leboga o diragatse poko ga gore leboga thata ke leboga ke bosala gae re bosale morago ke ngwana a rona re lebogile thata ra go e tswalela ka king thaka ba ga ke kopa gore ko gae o lebeletseng morago ga poko e ntse e diragadiwa ke ngwana o fa ke kopa o go sheba tiragatso e ko seraleng wena o ko gae o e retse tiragatso e tlile o e reetse ka bonontlhotlho jwa gore ra e bula kgwedi ya ngwao ebile ga re boele ko borago se re emang ko pele ka sone ra go ema ko pele a re le batswana ra go tswelela re tsweletsa batswana ba ba farologaneng morago ga poko e e amang e ya ngwanao ke kopa le go lebelela tiragatso e e dirang le ko mafaratlhatlheng a motsweding fm konka bokamoso le go lebelela tiragatso e e tlileng go diragala gone yaanong tsa etso tsa setswana re tabogela kwa ko dipapatsong ga re boa re tswala ka king thakado
motsweding fm konka bokamoso ka ke tswalele tsa etso tsa setswana gompieno ana ka gore leboga mosidira a leboga nkarabeng le bokatlego ba babedi re leboga thata kgomotso bilwane ra leboga leboga batho botlhe madiepetsane re lebogile mme wa rona gore o botlile ka kwano re lebogile mosala gae ra itse gore wa go performa tavi entertainment maebebe kwa o trateng re a leboga king thakadu le batho botlhe re a leboga le thabo leboga thata leboga thata b major leboga thata tshegetso ya borre botlhe ba ba leng fa ba tlisitseng bana ba fa ka kwano a leboga hey doctor lebogile thata gore a batla ka kwano soli magalefa ke ene o tlileng ka kwano tiragatso e bagaetsho ke tswalela tsa etsho tsa setswana kgwedi e e tlhola malatsi a le marataro ke tiragatso ya bofelo nna ke dirile go ntse go lekane tsa etso tsa setswana betsa mogolokwane re utlwe baye re utlwe tebogo tebogo tj h hotane king takadu wa itswalela